U nselmulkom il-lejla t-tajba ħabib tagħna fl-aħħar niżlet daqsxejn xemx aħna ta' xhuter li naqsmu magħkom it-temperaturi sħan ta' bil-lejl. U ta' binar, u aħna li nibqgħu dejjem bil-programm xogħol rajn nieħdu vaganza tajjeb. Intom jekk taraw xi interessanti ibatulna fuq shooter qed dan sandokkom naf li ma jkollokx abtit tiċċaqlaq, però il-problema ta' sħana jidher li mhix tagħna biss. Iva. Anke l-annimali jħossuha. U aħna dorna dawra mad-dinja u sibna annimali differenti Kif jiġġilduna? Kif jiġġildu dis-sħana kollha? F'Thailand, eh.
dan il-kelb mar X'hu dan il-banju? Ħala daqsxejn biex jiffriska, eh? U anke il-qtates, is-saltates kum mela jfittxu sħana jien, imma daw intefgħu reqdin fuq dil-friżer għal xi żmien. Aħna nomu żwiemel biex iħossu. Mela. Issa, anke l-ħnieżer fl-Olanda jħdihom. Issa, biex tkunu ċari, il-ħnieżer dawk mhux liħor, tajjeb. U aħna x'nagħmlu meta jkollna sħana mmorru b'xib ta' la sabiħa biex nfittxu hmm. forsi jew il-frisk jew iktar sħana ma nitkellmu miegħu.

U għajat li għalli għalli hi Jack, kienet jgħamil xie xogħol ta' njam, għalli hi Jack Hammer. Imort ġibtu l-Jack Hammer, nsejt li nisimni Jack u rrit il-Hammer. Insomma, Captain, għandi xie domandi dwar il-safar, tisa tejna fuqom? Ej, mela lek, jow bek, l-lum minn Katania din, no problem. ċiġifir, no problem. Għaxin nisim dorri meta kien offrajt minn Katania dejjem bid-delay tkun. Eh, allora tista' tkompli magħna. Yes, yes, no problem.
Tajjeb, tajjeb. Not an issue. Isma, ħan kelmek fuq l-emerġenzi. Yes.
Bħala kaptan, meta jkollok eżempju emerġenza, x'code iddaħħal? Ara, jiena mal li jkun hemm emerġenza, dik ta' ħaġa nieħu gost nagħmel, naqbad il-walkie-talkie u nibda nwiz. Ħadaqgħu! U tara wiċċ in-nies amazing the experience, amazing. Imma ma twern it Ma tippanikjom.
Ija, ma it's part of the fun, no, bħala kaptan. Għax għandek studja dak żmien kollha.

Noqgħod neda ftit. U x'biex tgħidha?
Isma' r-radio normali. U għajma mela minn fuq inqabad ir-radio. Xejn ma jaqbad, taf min jaqbad qasem. Għaj li l-Montezi minn fuq tinqabad, ta' minn kollin kien tinqabad dik il-mara. Għala Captain ħanħalluk għax isu qed niddevjaw minn fejn għandna suppost immorru. Kompli. X'inhu sar il-ħin biex immorru? Ma ħanżel nixxi kannol. Imma ikħ ma tixxi kannol, tkun tard. Inti kif taħseb li jkun hemm id-delays biex il-kalna il-kappan jiddeċidi li ma jixri l-kallu?
ħarajlek dal-kaptan jifqa li maħu, pero jekk xorta waħda tixtiqu saqsulu xi ħaġa fidejkom biex tibgħatu hawnhekk. Issa għaddejja diskussjoni kbira dwar il-mobile wara l-mewt tiegħek. Dan il-mobile inti tista' tħallih bħala wirt lil xi ħadd, imma qed jiddiskutu li din mhux bil-fors għandha ssir, jekk irrid jien nitlob anzi li jitkisser u jitħassar. Ġifieri parti mill-wirt qisha tkun trid illi lil dak li jkun jiddeċiedi x'ħa jsir mill-mobile, jekk jitħassarx, jekk jiġix distrutt jew. Għax inti taf x'inhi, kulħadd ikollu dik id-daqsxejn ta' ċatt. WhatsApp jew Messenger li jekk taqra kapaċi titfa' xi għaxra minn nies il-ħabs biha. Imma għalhekk inti għandu jkollok l-għażla jekk xħaj jiġri minn dan il-mobile fil-futur. Ħażin fas, ħażin ħafna ħafna fażin. Xiex? Jekk isibu l-mobile u xħat jiftaħu li kollu ma daħlu tliet maġistrati oħra biex jaraw xem fih. Mela x'għandek?
Ħażin biss Ħażin Spurs f'Ħal! Isma' isma' isma' dak kulħadd ikollu dak il-WhatsApp group li qisu jkun daqsxejn jaħraq ifhimni. F'każ tiegħi l-għafa mhux jaħraq. Ejja. Fil-fatt insemmihom ċerti ismijiet innoċenti f'każi biex dak li jkun ma jindunax. Eżempju?
Il-grupp tal-Abbatija. Issa ħalliha meta tara lilek ma tgħidx li inti Abbati, żgur li le. X'qed tgħid, Sander, jien kont Abbati taf, f'każ aqqas temmen keċċewni. Għaliex?
Għax kont
Kont imbabas naqra mill-offerti. Eh, xi pretendi ma jkeċċukx? U oh, hija faż da tidrabi għamilta kull ġimgħa, ma eh. mela faż u imma qastem ma naqqas ta' uni ċans ieħor eh, issa jiena li kont nagħmel kont nimxi fuq it-talim ta' Ġesu. Żomm żomm waħda x'inti tgħid, kolli tuħu l-flus tal-offerti kont nimxi fuq it-talim ta' Ġesu. Ejja, ma Ġesu x'qallu lejla stess kun fil-ġenna miegħi faż. Ilmi. Eh, l-ħallil. Eh. Ejja, ma dakax id-dispjaċir. Anka jien kont id-dispjaċir, fa. Eh, id-dispjaċir li ħadd il-flus. Le, id-dispjaċir li kaċċini għax kelli partajn bieħ tijom fazi tijom.
Ta' ta' ta' ċaw, ta' għada.